Agradaa. Me me no ho, me fa wo so me pɛ w'asɛm a, deɛ obiara bɛka afa wo ho biara mfa me ho until sɛ wo bɛ yi saa wo nkuraase suban no adi. Nti no today sɛ wo wɔ yɛ platform no so na ayɛ w'adwene sɛ yɛ yɛ bɛ yɛ aboa kafea odwan daabi na mmom no yɛ bɛ ka nyansasɛm ne nsɛm bi a me ankasa me ne ɛyɛ Bigye Black Jesus Interview bi a me ne no yɛeɛ no, na yɛapue yɛapue atom because nsɛm bi a me me Agradaa mekaeɛ no, ɛnnɛ nipa no ankasa ba abɛ kɔnfɛɛmo ato mu sɛ ampa Agradaa wabɔ gold chain no de ato me kɔn mu. Ɛto nyɛ kɛseɛ a, yɛmmɔ no danta. Abadwafoɔ wɔ ha, yɛrekɔ akɔfa ɛɛ nkyea no aba na yɛba na yɛde program no aba abɛhyehyɛ so Gidigidigidigidigidigidigidi. Dabi. Obiara nsuro me a o. Wo paa ɛ, tie me. Me me agradaa. Sɛ me mesi mɛ face wo a, wo paa ma the whole social media ɛmɛ taa w'akyi. Me me hu obiara o. Meɛ nti ne ɛfrɛ me Yaa Santoa the second.

Mese wo ba, fa w'ani kann bra. Fa w'ani kann. Woahu sɛ wo twabia ne w'aba ɛte w'ani so a, na w'adelete. Me twabia na m'aba ɛte m'ani so a, ne m'adelete. Me twabia na m'aba ɛte m'ani so a, ne m'adelete. Na nka wo wɔ akukuduro a, nka wo bɛtumi aba abɛyɛ live, wo yɛ wieɛ a, ne w'adelete. Ah, dabi. Wo capacity wɔ fam. Me asɛm biara a maka biara no, ɛgu so da hɔ. Sɛ adɛn na wopɛ sɛ woma wo bɔne daadaa wo? Sista, ma wo bɔne daadaa wo, na wodi agorɔ a, w'aso bɛyɛ hyew, rough. Wodi agorɔ a, nka enya si. Maame, Apam te sɛn? Maame, Yehowa adom ne ne mmɔborohunu nti mete ase. Ɛne wo nhwɛso pa nti migyina me nan so. Maame, na nkramama bi, wɔn se sɛn? Wo deɛ, yɛn yɛbɛyɛ yei. Woahu sɛ, ayɛ a na nnipa bi pɛ sɛ. Nipa biara bɛn me na me yi ɔdɔ de kyerɛ wɔn a. Ɛno na ɛha me no. Ae, ɛyɛ saa ne Nyame ayɛ me. Enti na ɛna nyɛ deɛ ɛna nyɛ deɛ obi bɛyɛ na ɛbɛma me me agradaa no masesa me suban. Ɛyɛ saa na meteɛ. Me yi ɔdɔ no kyerɛ wo na wo di ungrateful no ma me, I don't care. But ɛnyɛ w'adwene sɛ wobɛtumi a standing on me. Ɛno deɛ ɛma wo body naadaa wo. Ɛma wo body naadaa but me no Me asem biaa mɛka biaa no mɛba abɛpɔnkye wo with evidence. Ɛnyɛ me me program yi so na me ne wo bɛyɛ saa give and take no o. Meyɛ me program na wo deɛ woagyi me a, megye wo megye me ho. Menya ataadeɛ ama wɔ social media no so. Ɛkoraa TV foɔ no koraa nhwɛ bi. Na wo no wobɛte wobɛte wo brɛ de fuu. Wo so woagyi me. Obi a wote UK wo behave te sɛ obi a sɛbe wote Akurase. Wogu aburokyerɛfoɔ binom anim ase. Me mekae like papa bi a woyɛeɛ, ntɔkwa bi a ɛbaeɛ a wobɛgyinaa mu bɛbɔɔ yɛn aba so, agradaa oo, sika gari oo, saa nneɛma no nyinaa no, ɛyɛ ɛwɔ a agenda a wode baeɛ. Anka wo ngɛgɛ bɛtumi akɔsom obi. Ɛse monye na monkɔ trapo Nana Agradaa nkɔtwitwa ne ho pictures na yɛfa me agu n'anim ase because me me sika gari no a na wose menyɛ bi ma wo a mese menku nipa no. Menku nnipa no wodeɛ wo mma no a wawo wɔn a wɔn gu kumase hɔ no a sɛbio sɛ wo because woa wanum woso womisa adeɛ wɔ me hɔ da but watumi abisa me wo ba secondary school forty five million so so deɛ ɔne obiara di nkɔmɔ a wowɔ recordings nti nkɔmɔ bi a yɛdi bia no fabra wagyimi dodo gyae gyimie no gyae gyimie no me meba meba with evidence o. Ɛna kaa hunu sɛ ɛyɛ transaction we have the receipt and nipa na wone ne kasa no we have every record there ɛna yɛ sɔre ɛna wabɛ delete delete ne me so yɛde kyerɛ adeɛ bia ɔbɛ delete bia yɛ ya sɛde akɔ baabi dada wo fo so yɛ smart na me ɔbaa bɛsia mabɔ bra dudu sɛ magyimi anka me ka madudu sɛ
Maame wo nhyɛ ha na nyame ahyira wo nipa bi a ɔbɛbɛn wo biaa no. Ah! Me na ni brɛ wo. Oh! Ɛyɛ asɛm o.
Maame na bag yi yɛ bag bɛn ni? Ɛyɛ Falagamɔ.
Bi fia Falagamɔ ni. Mm, wei Falagamɔ short eh, short. Wei yɛ flat body. Falagamɔ wei, wo kɔ te sɛ wedding bi short yeah. baby.
Mm.
Ah!
Wei na ɔmani biri no o. Ah!
Because nipa na, Bible sɛ ɔbonsam ani sa deɛ ɔso. Oh, no, no, no, no. Me wa no. Wo wa no wa yɛ bonsam.

Aduru hɔ. Wobetia.
Meka kyerɛ me se agyinaman. Wobetia a m'ani bɛgye paa. Kwae. You know some of us who have yɛ dedicate yɛn ho for the last eleven years of our lives to serve your cause no, sɛbe yɛdɔ wo dodo and ewiase no wahu, da biara meka wɔ program wɔ ha sɛ obiara nni hɔ a N'aduane aben dɛ a wakɔ n'adaka mu akɔyi Dumas anaasɛ wakɔyi kente anaa no mefiri a obi baeɛ sɛ ɔde rekɔtua aduane. Sɛbe, ntoma ago na wɔde bɛyɛ akɔtua aduane. Nti na mpanimfoɔ ka sɛ wɔka sɛ ɔsɛ obiara ntoma ago yɛ n'adehia adeɛ. Ɛna obiara nni hɔ nso sɛ ɔde ne nsa benkum bɛkyerɛ n'agya fie kwan. Sɛbe, baabi a ɛyɛ a woka wo kasa sɛ Nyame ahyira wo, baabi a wabɔ bra aduru no, sɛbe deɛ ɔmmɛn wo deɛ a, ɛyɛ a na ɔtwe no sɛ ebia ɛyɛ kasa anaasɛ ɛyɛ animdwadie. But yɛn a yɛbɛn wo no, yɛn mpo kura no sɛdeɛ Nyame nam wo so ayɛ yɛn abrabɔ no, ɛyɛ a ne yɛn ani gye. Sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi Aburokyie wada roma yɛn mmiɛnsa ɛteɛ nyinaa wode akɔ bi da ɛti ɛnim sɛdeɛ aburokyie abrabɔ teɛ menka ntu me ho sɛ Nyame adom sɛ play paa sɛ first class wo na ade me bi tena mu first ɛnyɛ sɛ me na mentuu kwan da but economy ne yɛ miamia yɛn ho sɛdeɛ ɛteɛ Dabi na sɛ me program sɛ metwitwa wɔ aburokyire sɛ makwadaa anka me ho anka hwan na ɛbɛvideo me. But yɛ ka a yɛ ka a yɛ a na obi nte aseɛ ɛna yɛ te hɔ no yɛ nim the life a yɛ a na ɛwɔ brogya ɛnte sɛ Ghana ha a yɛ firi a ɛnɛ yɛ sɔre anɔpa yi na me wɔ Kumasi me kɔ dii fie fufuo wɔ Kumasi wie ara pɛ na me twaa plane ɛna ma bɛ tra ha me yɛ program no abrogya life no nte saa ɛtɔ da bi a you are restricted ɛnɛ wo ka kɔ abrogya kura la Europe kuro bebree wɔ lock down so me serɛ wo madam baabi a Nyame de wo aduru no ɛne dɔ daa na me ka wɔ ha yɛ akɔ gu asɛm baɛ me ka yɛ.

Mahu sɛ wowɔ akoma pa because sɛ even black Jesus alone na wo grantee no interview wɔ ne show so koraa no mete fie na makoma ɛte but na ɛyɛ dɛn but w'akoma pa a wowɔ nti ɛna nipa fa wo sɛ me fa me ba mɛsrɛ wo tie me yie paa mɛsrɛ wo as obi a wo ne me nam anɔpa awia ne anwummerɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a sɛdeɛ na me nua KJC ka no nsosɔ so ma wɔn ɛma no nyɛ wɔn dɛ mɛsrɛ wo paa. Na obi ka asɛm so a ɔbɛsɛe wo na wowu no deɛ ɛma mede Black Jesus yɛɛ interview no. Obiara nim sɛ guy no like ɔdi m'atɛm. Ɔdi m'atɛm paa but wo dɔfoɔ no a wo se wɔyɛ wo dɔfoɔ no a obi redi wo atɛm a wɔbɛhuri gyinaa mu because of sɛ wahu sɛ agradaa gold wɔ ne ho, aben, sika wɔ ne ho, ɔkɔpɛ bi adi nti no ɔpretɛndeeɛ. Ebedi w'akyi ɛnnɛ mmom no, ɔno mmom no I divert pɛ sɛ ogu w'anim ase no. Sɛ me ne Bra Jesus yɛ interview a, ɛno no doesn't mean sɛ ebia me no misurom ɛngege nti na me ne Bra Jesus kɔyɛ interview. Ɛyɛ nsɛm a ngege ɛkeka faa me ho wɔ social media no so. Enti sɛ obi give you the opportunity sɛ ɛsɛ wo sɛ wo clear wo ho a, ɔnyɛɛ bɔne.

Ɛnɛ me menni adagyeɛ a me ne me program moba bɛma saa kwaseampani baa ngege no a wɔte social media so feefee ne twɛ kyerɛ asɔfoɔ no o. No! Wɔba bɛsi a wote social media so eh! Asɔfoɔ no mu binom ma mentu mo fo. Sɛ moyɛ mo adwene sɛ maame ngege te social media no so, wonya asɛm a ɔbɛboa wo, wonya asɛm a ɔbɛka bi ama wo na ɔkɔgyina dwaleɛ fee ne twɛ kyerɛ wo, Na Nyame anni wo afɔ fie na wo so kɔyi wo kɔte na ɔrekɔde wo na ɔde blackmaili wo a, ɛyɛ woa w'asɛm because some of the pastors no wɔ video bebree a me no menim enti wo a ɛnyaa wo no ma w'ani na ɔfrɛ wo video call na ɔstarte sɛ ɔfeefee ne twa kyerɛ wo a yɛ careful Sɔfoɔ no a wokɔfee wo twɛ kyerɛɛ no no, wonim deɛ nti a wamfii wo no? A wowo no yɛ w'adwene sɛ deɛ nti ne wamfii wo no, na ɔse wotwɛ no, na ɛyɛ tan. Nkeke, na ɔse wotwɛ no, wote, obi a wote London, wotwa bɔ w'aha mu, ɛyɛ tan papa. Enti asɔfoɔ no, me deɛ afutuo na mede reba abɛma mo. Sɛnea nnipa nyinaa nim sɛ metenaa m'akonnwa wei mu kaa sɛ Maame Ngege yɛ me nuabaa the beautiful woman on the social media Facebook no, I will never redraw the statement. Beautiful deɛ ɔyɛ beautiful. Ahoɔfɛ deɛ ne ho ɔfɛ but ne suban nyɛ. Ne suban yɛ tan. Ɔyɛ niberefoɔ, pɛsɛmenkominya niberefoɔ. Saa ne Ngege ɔteɛ. Na bere a wɔbaa m'akwan mu no, nnipa bebree frɛfrɛɛ me, Nana, Ngega a waba w'akwan mu, hwɛ no yie! Speed bi a ɔde aba w'akwan mu, ɛyɛ sika bi ne nneɛma bi na ɔrebɛpɛ wɔ w'akwan mu. Maame no, ma menka asɛm bi nkyerɛ mo. Memfa obi judgement ngyɛɛgye obi o. Me deɛ mehuu no sɛ woyɛ ɔbaa ɛna nkurɔfoɔ redi m'atɛm na woaba abɛko ama me ara nso the love no a ɛwɔ me mu no, ɛwɔ sɛ me show love no de kyerɛ wo. Na sɛ me show level no de kyerɛ wo na wo no woyɛ nneɛma bi na me hu sɛ ɛɛ ɛne me me level no nkɔ a na wɔ sɛ me yɛ dɛn? Me da me ho so. Nsɛm no a aba no a nnipa bebree ɛkasa no aman krado aman krado ɛna ɛ create confusion between Agradaa and Maame Ngege no ɛnyɛ saa na ɛteɛ o ɛnyɛ saa na ɛteɛ na sɛ Ngege ɛtiee aman krado afutuo a nka saa animguaseɛ wei ka ɛmma Sɛ Gege tie Aman Krado afutuo a, ɛka animguaseɛ wei mma because obi a ɔtumi kyɛ wo adeɛ more than ten thousand, five thousand, atumi abɔ gold chain one hundred and fifty million, ayɛ locket no agradaa because of sɛ yɛnyaa problem no, wobɛyii ɔdɔ bi yɛɛ dɛn? Ɛkyerɛɛ me. Enti sɛ me nso meyi ɔdɔ bi de akyerɛ wo a, ɛyɛ cool. Ɛyɛ cool. Mete Ghana. Mehyɛ m'atade a ɛyɛ me fɛ yi. Agagya tumi frɛ me sɛ, W'atade ɛno wotɔɔ wɛn? Me so, Metɔɔ wɔ Amerika, metɔɔ wɔ Macy's. Obi na ɛtɔ brɛɛ me. Agye metwa plane tekit ansa na nipa no akɔ aburokyire akɔtɔ abrɛ wo. Wo se mepɛ bi. Because of sɛ mempɛ sɛ me me mɛtɔ ama wo nti no, me se wo size nyɛ dɛn? Ɛnnim. Enti sɛ me mete Ghana na sɛ me meyɛ me ara me research Sɛɛkye sɛɛkye me nneɛma na me fɔwɛde ma wo sɛ tɔ brɛ me a, I don't think me nhu bɔne biaa anka ɛwɔ wei mu. Because obi tumi tɔ w'adeɛ five thousand, ɔtua wo ka, kudos na ɔtua me boa ɔmɛka ɔne maame Ngege nkɔmmɔ nyinaa no ɛwɔ manager hɔ Enti sɛ ngenge sɛ meboa a, ɔmmra. M'akyerɛkyerɛ no mu dada a audio no da hɔ. Mmere pa mu no, mɛbɔ wɔ TV no so. Maame Ngege baa abɔnten sɛ, Hehe! Wonnii agradaa sika da. Agradaa nyɛ papa biara mmaa no da. Ɛdeɛn na agradaa bɛ? Nsɛm bebree. Mo a mogu Facebook no so no deɛ, moatete saa nsɛm no nyinaa. But ɛnnɛ no, Maame Ngege no ankasa Because of the interview a me ne Bigye yɛeɛ, because of that interview no a na nnipa bi feel sɛ nka ɛnsɛ sɛ me ne Black Jesus kasa no, because of the interview no, ɛnnɛ Ngega ankasa aba abɔnten abɛto n'anum tuo sɛ ɛyɛ ampa sɛ Nana Agradaa bɔɔ gold chain too me kɔn mu, na mmom no ɛyɛ fifty million. Ɛno nko ara kɛkɛ no me makoma atɔ me yam ama that ungratefulness no a na Ngege ɛɛtɔ no te sɛ nea menyɛɛ hwee mmaa no da no. Sɛ Ngege no ankasa tumi abɛ confirm sɛ Agradaa bɔɔ gold chain fifty million de too me kɔn mu a, me deɛ me ne no renni akyinnye. Even sɛ ɛyɛ one cedi koraa na mede tɔɔ gold chain a, that means mayɛ bi ama wo panyin. That means mayɛ bi ama wo pɛn. Ɛdeɛn na ɛde ntɔkwa wei nyinaa ba? Yɛbɛbɔ audio no. Before sɛ yɛbɛbɔ audio no, yɛnkɔ na yɛnkɔtie Maame Ngege no ankasa no mu nsɛm. A Ɔbɛtena ase dwa n'anum ɛna me mma, me, mentumi nhwɛ me mma. Hɛ, tie, na obi rekyɛ wo adeɛ a, sɛ ɔremmɔ wo din sɛ sika a mede rekyɛ wo yi, fa kɔ, fa kɔtɔ wei, fa kɔhwɛ wo maame, fa kɔhwɛ wo papa. Maame Ngege, suban bɔne no a wode tu social media no so no sesa, ɛnyɛ saa a your life is short because because of sika nti wotumi pretend na wo ne nnipa ako just like that. Obi a wo ne no nni problem biara o, na Christmas yi a yɛbɛdi Christmas yi ara, me ba a ɔwɔ university ayɛ research ntaadeɛ mmiɛnsa, sunglasses baako. Twenty five million cedis, twenty five million cedis, na ma kyerɛ wo sɛ because of the holidays no nti no me de wo bronya deɛ ne biribiara aka ho nti sɛ yɛ bank bia a yɛ bɛ sɛnde sika no de ama wo, wo sɛ pee mate, na wo tee sɛ ma kyekyɛ cars a. Anibere ne ahoɔyea nti, wɔantumi koraa mmɛtenaa platform so sɛ, Oh, ma me sista agradaa yɛ adeɛ oo, wa, wakyekyɛ ne workers nyinaa kaa. Na mmom no, w'ani abere kaa na mekyɛeɛ kɔmaa even bloggers bi. Ɛse ae me me, me yɛ, wo a wotie aborokyire a woko ma me. Eei awura, na wonim nea nnipa no wadwen wɔ n'akoma mu wɔ wo ho anaa? Nwura se saa. Ɛmfa w'abrabɔ ntu mmirika saa. No wonder sɛ na wo se wo de wo ba, wo ba bɛpɛ sika. Maame, Ngege, ɛmma w'akoma nnaadaa wo koraa sɛ wobɛtumi a stande wɔ Meme Agrada one minute. Wo boa. Akukudam, wɔn antumi. Ɛna me pɛ obi ama no attention paa. Heh, wɔn a sikafoɔ koraa wɔn se wɔn de wɔn ho a wɔn ara tumi tuatua sika ma bloggers koraa mpo no,

Ɛna Glada, 25 me deɛ, me deɛ me ho kyere me o, me deɛ meyɛ sei. Wobɔɔ ma Nkrado amaneɛ koraa, wammɔ me amaneɛ o. Wɔntee sɛ me ankasa na me ne wo kyate a womfii me. Ɛna mefrɛɛ Aman sɛ, Aman, Ngege mayɛ no dɛn? Me ne no nni problem. Menkasa ntia no. Ɔpɔn me dibea no nyinaa no, mede respect ma no. What is going on? Amankra do annka asɛm no annkyerɛ me o. Mo na yɛ mo adwen sɛ Amankra do na ɛsɛɛ me ne Igege ntam no. Ɛyɛ just short adeɛ bi o. Ɛnyɛ ɛnyɛ sɛ obi na ahyɛ da kɔtua sika ma Ngege sɛ tɛɛne wo back to Agradaa. Anaase Ngege no ankasa na ɔyɛ bayifoɔ niberefoɔ wɔ me nneɛma a ɛwɔ me ho, me ntaadeɛ a me hyɛ, me mpaboa a me hyɛ, gold a ɛgu me kɔn mu a wɔpɛ sɛ wɔne me yɛ pɛ a, nka Ngege ntumi me ɛnka sɛ ɔne Agradaa ɛko ntɔkwa. Amankra do to wo fo wɔnntse nna abɛfaa phone abɛdan me ka na me se ah twenty five million cedis me dɛ ma menka nkyerɛ wo me deɛ ɔne me yɛ business na ɔyɛ ɔho se woyɛ kuraseni wo bɛ moma me pressure sɛ mede adeɛ awura me dɛ me mɛ fɔke wo up o me menim kurasefoɔ nantse saa twenty five million no a wo bɛdan me ka no ɛno na me bo fuu wo. Ɛno na me bo fuw wo because obi a wo wo te abrokyere a wo se wo ayɛ yie a wo de wo ho na me me tumi kyɛ wo eh ayi five thousand me tumi kyɛ wo ten thousand me tumi kyɛ wo seven thousand na ma tumi abɔ gold koraa de ato wo kɔn mu gold ɛkeka kɔ over one hundred and eh I think sɛ one fifty eighteen carats ɛna wabɛgyina hɔ ba ɛbɛte weight ne so Te weight no so. Once a wa accept se mayɛ gold ama wo nko ara deɛ, meda Nyankopɔn ase. Ka obi koraa bɛka sɛ asem a meka no, medwa m'anum. Ɛna woantie amma nkrado na wobɛdan me ka. Ɛna mehuu sɛ wo no, woyɛ kuraseni. Because sɛ woyɛ obi a w'ani w'ani nwu adeɛ a, obi a mema kyerɛ wo sɛ mede wo Buronya adeɛ koraa mpo aka ho. Ɛna mese, Awuraa, holidays mu na yɛwɔ no o. Enti sɛ wofeel sɛ wo no wobɛyɛ megye me sika ne saa nkurasesɛm no a, wowɔ obi wɔ Ghana ma no mɛgye sika no ma wo. Ɛna wosom a aku sika, yɛse maame bi deɛ aku sika ɛna wosom a aku sika ɛna ɔbɛgye yɛ. Ɔbɛgye yɛ no instead of twenty five million no sɛn na mede maa wo? Mama wo forty million. Mama wo forty million a Ngege, bra abɔnten na bɛka. Woyɛ kuraseni woman. Ɛnyɛ w'afɛ no ni o, ɛnyɛ wo level koraa ne me, ɛnyɛ wo level, mempɛ sɛ mɛma wo platform, ɛnyɛ wo level koraa ne me, but sɛ woankyerɛ nsɛm mu a, nnipa bi bɛyɛ wɔn adwene sɛ Agradaa deɛ, Agradaa deɛ, ae me meyɛ o, me meyɛ paa, but wogye me a, mɛkyerɛ wo sɛ me me magye me kyɛn wo. Wose menyɛɛ hwee maa wo, yɛnkɔtie wo ara w'anomu asɛm.

na meka kyerɛ wo sɛ neɛ wɔn a wɔyɛ wo gold no ma wɔn nyɛ ten grams ten grams gold ɛyɛ fifty million ɛyɛ hundred and fifty million o ten grams gold ɛyɛ fifty million ɛyɛ fifty million ɛna woyɛ voice ka ho wo ne me kyɛteeɛ agrada w'ani so biri wa ho anaa wo wura fi sɛ wo voices no mentumi mu anaa ɛntorɔ no